Pentre heb galon. Mae calon y pentre hwn yn curo'n iach diolch i ewyllys da y trigolion.
Mis Medi diwetha dath rhai o rhieni ata i a'r syniad yma'r siop a yn syth o'n i'n gwybod bod potensial mawr i gael. Mae'r gymuned gyfan tu nôl y project yma, mae rhieni a'r staff a'r plant hefyd wrth i bodde gyda'r gyda'r cynllun ac ar hyn o bryd yy mae'r siop yn mynd o nerth i nerth. Y rhieni sy'n coginio'r bwyd a maen nhw'n bobl dawnus. Ac yn ei plith mae Alwen Llwyd, cyn enillydd rhaglen Casa Dudley. Mae yna wastad llysiau a ffrwythau ffres, ond hefyd wedyn dych chi'n cael ychydig bach yn ychwanegol ar ddy Gwener. Os chi'n ffodus i ddod mae'n yn fore iawn, dych chi'n gallu cael cacennau ffres hefyd. Ond os chi wedi dod erbyn un ar ddeg, maen nhw gyd wedi mynd, so...
Dewch yn gynnar i'r neges! Bendant, ie. Yeah.
Fi 'di bod yn paratoi chutneys afal, apricot a ffegi, shop shed, a ma' nw werth trafeilu lan i Deheuig i drial nw hefyd. I like to bake cakes and I make jam and um we bake things to order so if people n- would like a particular cake or a crumble or something for a special occasion we can bake that and provide that in the shop. Ww, tatws. Fi 'di ca'l lot Sbwr o bethe fan 'yn fel cacenne wel a tatws.
Crumbly bwdin a blodau i'r fath. A ma'r plant yn rhan o'r sied hefyd. Sicrhau bod y nwyddau ffres yn cael eu arddangos a a rhoi prisiau arnyn nhw a hefyd trin yr arian sy'n dysgu nhw hefyd gwerth arian. Mae disgyblion, ffrindiau ysgol gynradd Dehewyd, mae'r siop yn edrych yn arbennig. Pwy sy 'da fi fan 'yn? Mo. Eira, Cywi, Cerrig. A faint wyt ti'n mwynhau bod yn rhan o'r siop 'ma? Yym, fi'n mwynhau lot, mae'n cyfle fawr. A beth wyt ti 'di gwerthu heddi, Mo? Ni 'di gwerthu cennin Pedr, cacenne, te a coffi, a bacon butties. O, ffein iawn, bach o bob dim. Ag wyt ti wedi bod yn brysur yn paratoi'r holl fwyd 'ma? Ydw.
A pha sgiliau wyt ti wedi datblygu wrth fod fan hyn ac yn gwerthu'r pethau yma? Rydw i wedi dysgu sut i prisio um, cacennau a llysiau yn cywir a sut i wneud elw i'r ysgol. Da iawn.
Wel nawr te, mae'r cacennau yn edrych yn ffein iawn. Gai hon fi'n credu? Diolch yn fowr i ti. Edrych mlan i fytau. Diolch. Da iawn.
Ysgol gynradd ti hefyd.
Ar ddy Gwener hefyd 'dyn ni gyd yn ymgasglu fan 'yn hefyd i ca'l paned bach yym so ma'n esgus hefyd i'r gymuned i ddod i ca'l chat bach a hefyd i ni fel mame hefyd a mae yn un deulu agos a 'dyn ni ffodus iawn ma'r athrawon yn groesawu ni. Fi'n cwrdd â'r mame a mi newn ni nabod y gymuned achos ma'r bywyd Tawel iawn sydd fan hyn, a chi ddim yn cwrdd â neb lawer. Dewch chi lan fan hyn, welwch chi rywun. Hei, diolch yn fawr. Ni erioed wedi bod yn agos i'r gymuned, ond mae hwn wedi dod yn bartneriaeth yn agosach eto, dwi'n credu, a mae'r plant wrth eu bodd e, chymod, yn cydweithio da phawb yn yr ardal.
Yn rhan o'r fenter, Mae'r disgyblion yn cadw ieir. A faint o ieir sydd yma? Chwech. Chwech.
A beth yw enw'r ieir? Helen.
Helen.
Wel. Blodwen. Jack.
Matha. A Yvonne. Yvonne!
Mae Yvonne ma hefyd. Wel, wel, wel. So dewch i ni roi bach o fwyd iddyn nhw, ie? Ac maen nhw'n dodwy wyau bob dydd? Ydyn.
O leia pimp bob dydd.
O leia pimp bob dydd. A wedyn beth sy'n digwydd i'r wyau? Gwerthin nhw'n siocled. Gwerthin nhw'n siocled. Ie, so mae pobl gallu prynu. Da iawn.
A mae'r llysiau sy'n tyfu yng ngardd yr ysgol yn cael eu gwerthu yn y siop sied. A diolch i'r elw, mae staff yr ysgol wedi prynu goliau pêl-droed a sied storio newydd i gadw offer. Be wnewch chi i brynu? Oes 'na ryw ffefryn 'da chi fan hyn? Ryw gacen fach? Wel, i weud y gwir, bob dydd Gwener yy ma' nw'n dod â yy bacon butties mewn a wi wrth fy modd ca'l yy ca'l prynu yy un o rheini i ddechre'r yy dy' Gwener off mewn ffor mewn steil i weud y gwir. Dewch yn sgrin i siop fach ni, Siop Shed!